November ni sawm paruk sang ni leh sawm pahnih zan khan Willoughby Hills nine one one chuan hmeichhe tleirawl kum sawm pathum mi hnen atangin call an dawng a, an thuhriat chuan a bara khaih hle mai. Hemi zan hian Kevin-a tihna inthahna rap tlak tak mai a thleng a. An fanu pa ber Sabrina an tih chuan a nu Lisa-i tui taka muhil lai chu Chemtea vitin a lo that reng mai i. Chemte a nua vit tlum lai hi Sabrina-i laizawn nute pahnih chuan an lo hmu bawk a. A upa zawk kum sawm pathum mi lek hian nai muan muan kawlin an inchhunga thil thleng rap tlak tak chu a report ta a ni. Hetiang thil rapthlak lutuk hi a thleng thei ang tih pawh Rin a harsa a, mahse thleng ve miau bawk si. Sabrina-i case hi a dangdai a, a tenawm a, a ngaihnawm bawk a ni. He thil rapthlak tak thlen lai hian chhungkawpa ber a awm loh lai a ni thung. Kevin-a te chhungkua hi panga an ni a, a nupui Lisa-i leh a fanute pathum Sabrina, Megan leh Hailey te an ni a. Pawikhawihtu Sabrina-i hi upa ber niin kum sawm paruk mi a ni. Chhungkaw pa ber hi truck driver niin an nu hi social worker a ni thung a. Chhungkaw hausa tak tia sawitu ni lo mah se, mi dang awt reng renga khawsa erawh an ni bik lo. Chhungkaw hlim tak, in lung rual tak niin an lang a. Mahse, pawn lam atanga an lan dan ang ngawt chu an lo ni hauh lo tih November ni sawm paruk zana an inchhunga thil thleng atang hian kan hre thei awm e. An fanu pa ber Sabrina-i chet dan hi a rapthlak tih hian a sawifiah zo lo. Hetiang taka rapthlak a a che ta mai hian chhan tha tak a nei ngeiin a lang a, a chhan dik tak kan sawi hunah chuan mak i ti ve ngeiin ka ring. A chhan dik tak hre tur chuan Kevin-a te chhungkaw chanchin hi thuk zawkin luh chilh teh ang. Kevin-a leh nupui Lisai te hian fanu pathum an nei kan han ti tak nain an pahnih karah chuan tunan fanu naupang ber Hailey chiah hi an nei a, a milai nine one one call-tu ber Megan-i hi Lisai fa hmasa a ni thung a, Tin pawikhawitu ber Sabrina-i phei chu an fa lak a ni. Hetiang teh nuai hian chhungkaw dinhmun chu ni a, pawn lam atang lang si lovin an inchhung boruak chu a lo chhe ru ve hle dawn tih chu kan ringthiam mai awm e. Pawikhawitu Sabrina-i hi October ni sawmhnih pasarih, sangha zakua sawmkua pali khan Cleveland, Ohio-ah a piang a. A nu leh pa tak tak chu Mark leh Suzanne an ni. Sabrina-i hi a vanduai te pawh kan ti thei ang chu. A nu leh pa tak tak te hi an lak tlak lo dun hle a. Vawi tam tak zu leh ruihhlo avanga buaina lo tawk tawh thin. Lungin bang te pawh vawi duai lo lo zut tawh tu te an ni. Sabrina-i hian chhun tur tha a nei lo te pawh kan ti thei ang. Hetiang taka a nu leh pa lak tlak loh a nei avang hian a naupan zual lai kha chuan a piin Sabrina-i hi a enkawl deuh ber a. Mahse tleirawl kum sawmpali mi a lo nih ve takah chuan A pi tan pawh enkawl a lo buaithlak ve ta deuh bawk nen, Emma Kelly Receiving Home-ah an dah lut ta a. He home-ah hian kum hnih chhung a awm a. Kum sawm paruk a tlin hnu rei lo teah tuna a awmna chhungkua Kevin-a te hian an fa anga lahin an inah cheng ve ta a ni. Sabrina-i hi July sanghnih sawm pakhat khan Kevin-a tenah hian an fanu angin a awm ṭan a. A tir chuan an inngaihtlang dial dial hle a. Mahse, December sangni sawm pakhat a lo her chhuah meuh chuan neuh neuh an nei chho tan ta. A zirna lamah chuan Sabrina-i hi a thiam thei ang reng hle a. Mahse, in lamah erawh fanu anga lo enkawltu ber Lisa-i nen chuan an inhmu thiam lo ta zeuh zeuh a. An inhmu thiam loh chhan ber chu Lisa-i hian a fa hmasa Megan-i leh Kevin-a nena an fa Hailey-te chu a duat bik niin Sabrina-i hian a ngai tlat a. Hei hian an inkara inhmu thiam lohna a hrin phah niin a lang. Hetia nu nena an inho buai chang hian Sabrina-i chuan a pa Kevin-a chu lam tangah a sawm vat thin a. Kevin-a lain Sabrina-i hi a lo tan ve thin bawk si a. Lisa-i leh Kevin-a te nupa pawh an fa lak Sabrina-i vang hian an inho buai phah zing ta malh malh hle mai. Kevin-a pawh hian a nupui nena an fa bik Hailey leh a nupui fa hmasa Megan-i te ai mahin Sabrina-i hi a duat emaw tih tur a lo ni ve bawk a. Nu ber Lisa-i tan pawh a thinrim thlak ve hle thinin a rinawm. Sabrina-i school kal tur pawh Kevin-a hian a hman phawt chuan a thlah ṭhin a. An falak Sabrina-i leh pa ber Kevin-a te hi duhai chuan an inngaina ta mah mah niin a lang. Thisena inzawmna nei ta lo chu an inhnim hnai tawlh tawlh a, an inngaina tawlh tawlh a, pa fa anga in en ṭhin kha tunah chuan nula tlangval ang maiin an in en chho ta a. Hei hi nu ber Lisa-i pawhin a hmuh hmaih lo a, an chhungkaw tan Sabrina-i chu an chhia a ni chho ta. Kum sang ni sawm pahnih a lo her suah meuh chuan Kevin-a leh fanu Sabrina-i te pawh an lut thuk tulh tulh a, a tawpah phei chuan an lo ngu dun ta zeuh zeuh a, Pa fa ang pawhin an khawsa tawh lo a, tunah chuan nu Berlisa-i hriat lohin nupa nun an lo hmang dun ta fo mai. In lama nupa nun hman a remchan loh tum pawhin Sabrina-i school kal tur thlah pahin hmun remchang laiah nupa nun an hmang thin a, hetiang reng renga hun an hman tak avang hian Sabrina-i pawh hian a pa anga a en, amah lo khawngaia lo enkawltu Kevin-a hi hmangaih so ta viau mai a, nu Berlisai chu hnawk a ti tan ta hle. Pawn lam mi tan chhungkaw buai ru tak an ni tih hriat si lovin, Kevin-a te chhungkua pawhin neuh neuh karah an hun an hmang chho ve zel a. November sang hnih sawm pahnih a lo her chhuah meuh chuan he an buai rukna hian a vawr tawp a thleng chho tan ta a. Tun hma zawng aiin Sabrina-i chuan a nu chu hnawk a ti ta bawk a. Tichuan November ni sawm paruk, Sanghnih sawm pahnih zan chuan tui taka a nu muhil lai chu an choka a chem te lahin a nu hi a vit thlum ta a ni. An milai Megan-in nine one one a call hnu khan an in bul hnaia police duty chu Kevin-ate ina thil thleng lo va enthlih thlai turin an tir nghal vat a. Kevin-ate ina va thlen chuan a thil hmuh chuan he police pawh hi a rap hle mai. Room atanga lo chhuak turin silai a lo kah in ring reng chuan Sabrina-i chu ko chhuak a. Room atanga Sabrina-i lo chhuak hian a kutah a nu a vin a chem te. Inchi sawm panga laia sei chu a la keng a, a hmai, a kut leh a thawmhnaw hak laiah chuan a nu thisen a lo kai hneng hnuang bawk a. Rapawm tak a ni. A hnu deuhah Police an lo thlen belh zel a. Master bedroom han han en kual chuan hlauthawng leh thlabar takin an fanu te ber. Kum thum mi leka upa Hailey chu an thawmhnaw dahna bawmah a lo biru a, a lainat awm hle. Nu Berli sai tak chuan han en dik chuan an fa lak. Sabrina-i hian vawiza leh sawmsarih leh pariat teh meuh a lo vit hman a, lo la thi chiah lo mah se chhan theih zia zang a ni tawh lo. Police te na tak chuan en dik hnu rei lo te ah Lisai hi a thi zui ve nghal a ni. An fa lak in tui taka muhil lai a vit a, Lisai hi a thi nghal mai bik lo niin a lang. Report in a tarlan dan chuan. Lisai hian amah vittu hi a theih anga nasain a lo bei let ve ngei a. Mahse muthilh laia a lo vihna khan nat em avangin amah beitu a fanu hi hneh ta ngang lo niin a lang. A vit nasa bawk a, a chemte hman inchi sawm panga laia sei pawh a kawi che hneh hle niin report chuan a tarlang bawk. Sabrinai chu police ten manin thu zawh fiah tan an la nghal a. Pa ber hnathawka Thangbo mek pawh a nupui chunga thil thleng chu hrilh hriat a ni nghal bawk a. Pa ber lo haw awm dan chuan ngaih a ti tha lo ang reng hle thung. An nu chunga thil thleng chu mak diawm ang pawhin a awm lo a, thenawm khawveng lo kalte pawhin pa ber awm dan leh chet dan chu mak an tih thu an sawi ve bawk a. Buaina che tlem a a nei lo tih lah a sual lo ber ang. Khua van hnu chuan pa ber Kevin-a chuan pawi khawih tu Sabrina-i chu an dahna hmunah hmuh tumin a va kal a, thuneituten hmuh an lo phal lo vangin a thinrim hle a. A nupui tha a nih thu an hrilh ai khan Sabrina-i hmuh an phal lo hian a thin a ti rim zawk mah, mak ve tak chu a ni. Kum Sangni leh Sawm pathum a lo her chhuak a, Sabrina-i thubuai pawh ngaihtuah a la ni lo a, lunginah erawh dah lai lawk a niin thubuai ngaihtuah hun tur a nghak mek thung. Kum Sangni Sawm pathum nipui a lo her chhuak a, Kevin-a chuan an nu life insurance US dollar nuaih riat lai chu a la chhuak a, an nu life insurance hi India pawisa chuan Nuai zaruk sawm sarih panga vel lai a ni a, tam tham hem hem tak a ni. Heti an nu life insurance sum a lak chhuah hnu lawk hian Kevin-a hian an inruah lai chu a lei fel a, hei bakah hian car man to leiin Florida in dang a lei bawk a. Hei mai hi duh tawk lovin thlawhna khalh a zir zui zat bawk a, thlawhna khalh zir hi a man a tlawm lo vangin mina ranin an zir thei lo thin a, mahse Kevin-a hi chuan an nu life insurance sum hmangin a zir a, Kevin-a chet dan hian ngaih a ti tha lo tulh tulh mai. Tualthattu chu a ni lo chiang ngei a, mahse inham hnawihna engemaw tak chu a neih ngei thuneitute pawhin an ring ta thup mai. A nupui thah chungchanga a inham hnawih ngei tih finfiahna engmah an la neih lo vang erawh chuan Kevin-a hi thubuai siamsak ngawt theih a la ni lo a, hetih rual hian thuneitute chuan a hma zawng aiin Kevin-a chet vel dan chu an en thlauhluk zual thung. August sanghnih sawmpathum a lo her chhuak a, Lungin a tang mek Sabrina-i chuan a pa Kevin-a chuan a ngaihsak lo riau a hriatna a nei ṭan ta a. A tir kha chuan Sabrina hian engmah a sawi ṭha duh lo a. Pawi a khawih dan chungchang a sawi pawhin a pawi khawih zan khan damdawi a ei a. A damdawi ei khan a hne em avangin a chet chhunzawm dan pawh engmah a hre lo a. A nuavit hlum tih pawh a hre lo niin a sawi. Tin a nu leh pa tak tak te hi Ruihhlo leh Zu vanga buai reng an ni avangin amah Sabrina-i hrim hrim pawh hian kum naupang te a nih lai atangin depression leh harsatna hrang hrang a nei niin a sawi bawk a. Thuneituten zawh nan zawh pawhin a pawi khawih lai chu engmah hriat loh thu a sawi thin. Mahse beisei anga Kevin-an a ngaihsak tak si lohah chuan Sabrina-i ngaihdan a pel ve ta a. Tunhma zunga sawi chhuah duh ngai loh chu thuneitute hmaah sawi chhuakin Nu Berli Saitha a nih dan tur chungchang hi a pa Kevin-a nena an ruahmanna vek a nih thu a sawi chhuak ve ta. Hetia Sabrina-i berin engkim a sawi takah chuan i Halloween thuneitute chuan Kevin-a chu August a hnih sawm pathum khan an man zui ve ta a. A nupui tha a nih dan tur chungchanga ruahmanna siamtu ber nihna thubuai siamsak a ni zui ve ta ni. Sabrina inpuanna atanga lan dan chuan khatia pa nena an inlei chinna thuk tak zel ah chuan Kevina nen hian nu Berlisa-i dah that dan tur chu ngaihtuah dun ta a. Sabrina-i hian a thian hnai tak pakhat hnenah a nu thah sak theitu tur lo zawn sak turin a ngen nghe nghe a, he thu hi a dik ngei a ni tih a thiannu pawhin sawiin Ka thiannu Sabrina-i hian a nu thah saktu tur ka hriat leh hriat loh min sawt ngei a. Kei lahin chutianga mi thattu tur rawih mai tur ka hre bik si lo, a ti. A thiannu chuan sawi chhunzawm zelin, Sabrina-i pa, Kevin-a hian a nupui chu a thih hian an chhungkaw tan a hlawk zawk dawn a, sum tam tak an neih theih phah dawn bakah Sabrina-i nen chuan chhungkaw thar an din theih tur thu pawh Sabrina-i hi a hrilh a. Sabrina-i hian a pa amah enkawltu hi a lo hmangaih ve hman tawh em avangin a pa Kevin-a thusawi hi a awih ta niin ka hria, a ti. Tin, Sabrina-i lo enkawl thintu home lama thuneitute pawh Kevin-a hian a lo be bawk a. A nupui Lisa-in in then an tum thu leh lo in then ta se Sabrina-i chu a bulah awm chhunzawm zel thei dawn em tite pawh lo va zawt ve bawk a. Tin, November ni sawmpanga, Sanghnih sawmpahnih tuka Kevin-a'n Sabrina-i school kal tura thlah tum khan Sabrinai hnenah hian a nupui Lisai nena inṭhen a duh thu leh Sabrinai chu neia chhungkaw thar din a duh thute hrilhin, Sabrinai nena chhungkaw thar din tur chuan a nupui Lisai chu a thi ngei tur a ni tih sawiin a nupui chu a thi lo a nih pawhin amah Kevin-a chuan ama nun a lak a duh thu Sabrinai hi a hrilh a. Chutia hmangaih ber, Kevin-an a nupui a thi lo a nih chuan ama nun a lak a tum tak si ah chuan Sabrinai hian Lisai chu amah ngeiin a tuk zan November ni sawm paruk, Sanghnih sawm pahnih zan khan Li Saimuhil lai chu chemtein a vit ta mawlh mawlh a, a nunla laksak ta a ni. Sabrina inpuanna atanga lan dan chuan Kevina hian a nupui Li Sai chu Sabrina-i hmanga dah that a, a life insurance tam tak hui a nuam sa taka khawsak a tum niin a lang a. Sabrina-i pawh hian Kevina thusawi zawng zawng kha awiin Kevin-a nena nun thar bul tan tura in ngaiin a nu chu that ta a ni. Mahse beiseng ngawt chuan thil a thleng ta si lo. Tichuan June ni sawm pakhat, Sanghnih sawm paliah Kevin-a thubuai chu ngaihtuah a ni ta a. Thubuai sawm pakhat laiah thiam loh chantir a ni ta a. A hrem dan tur pawh August ni ruk, Sanghnih leh sawm pali khan court chuan a tichhuak leh ta bawk a. Kevin-a hi dam chhunga lungin tang turin a chung thu rel sak a, kum sawmthum a tan hma chuan engvang hmaa lungin chhuahsan thei lo turin thu an nem nghet bawk a. Intiamkamna tha tak a awm a nih erawh chuan kum sawmthum hnuah Kevin-a hian lungin a chhuahsan ve mai thei a, mahse hei pawh hi a chhuahsan ngei ang tih a chiang chuang lo. Vanneih thila intiamkamna awma lungin a chhuahsan ve thei hun tur hmasa ber chu kum sanghnih leh sawmli leh pathum a ni dawn a. Hetih hunah chuan Kevin-a pawh kum sawmsarih leh pathum mi a lo ni tawh ang a. Kum sawmsarih pathum a tlin hma chu engpawh ni se Kevin-a hian lungin bang a zut ve rih dawn a ni. Sabrina-i thubuai pawk September ni sawmhnih pakua sanghnih sawm pali khan ngaihtuah ni ve ta a. Ani pawh hi thiam loh chantirin dam chhunga lungin tang turin a chungthun rel sak a. Kevin ang bawkin kum sawmthum chhung lungin a tan hma chuan intiam kamna eng emaw vang pawhin lungin a chhuahsan thei dawn bik lo. Vanneih thilthu a lungin a chhuahsan thei hmasak ber hun tur chu kum sangni leh sawmli leh pahnih a ni dawn a, hetih hunah chuan Sabrina-i pawh kum sawmli leh pasarih mi a lo ni ve tawh ang. He hun hi a thleng a nih pawhin lungin a chhuahsan ngei ang tih a chiang chuang lo a ni.